Tukiri aha kujaguza Pasika beitu bo abaikiriza bashabwa obuteerarikirira kureka kwegyekyerera Mukama Ruhanga waabo byona ebibaremereire ngu niwe akubibaasa. Omu butumwa bwe bw'amazooka ga Yesu, Ordiini wa St James Cathedral Haro, The Very Reverend Canon Nathan Bobbs Mwesigye, obu yaabaga naabuurira omu Cathedral niyo emwe, yaagira ngu obwire obwingi abantu nibeerarikirira, Beebwa ku Ruhanga ariho ahabwaitu abasiisi. Kwihaho ebyo n'eibaare, noha ryakukwihaho eitima? Ebyo n'eibaare, noha ryakukwihaho ekyo ekikura kikutungamiire aha mutwe gwawe? Eka yaawe, abaana baawe, omukazi waawe toshemereirwe nabataka, noha ryakukwihaho eibaare eryo? Abakazi baayebuuza, ngu obu tugyenda, baabuuza na, noha araatwiha eibaare?

Riba riiha ery'obushambani? Riba riiha erya rwango? Riba riiha eibaara? Ngu habaho omusyo gw'amaani? Ahabw'okuba maraika wa Mukama akaruga omu iguru yaija, yaakumbagaza eibaare, yaarishutaho. Haleluya! Omuringo nigwo gumwe Right Rev. Sheldon Mwesigwa Bishop wa Ankole Diocese yaagira ngu okuzooka kwa Yesu nikitugaruramu amatsiko nk'abaikiriza. Mukama waitu n'eizooba rikuru munonga ahabw'okuba ekigambo ky'okuzooka niyo ntima y'Obukristaayo. Ekigambo ky'okuzooka nikikira n'okuzaarwa kw'omujuni. N'obu turaabe nitujaguza munonga okuzaarwa, nitwijuka munonga okukira okuzooka kwonka omu bakuratsi ba Kristo nari omu byafaayo by'okwikiriza. Kuzooka niyo ntima. Ku noogira ngu tiharabaireho kuzooka, tukabaire tutaine Bukristaayo. So, n'eizooba ry'okushemererwa kusiima Ruhanga okureeba ngu akasingura rufu, kandi rufu niwe muzigu w'okubanza w'omuntu. Ahakuba omuntu waafeerwa omuntu waawe, okashanga otaineyo matsiko agandi goona, neeba eri enaku y'amaani. Kwonka waamanya ngu hariyo okuzooka, noohurira waagarukwamu amaani. N'ahabw'ekyo nikyo okureebera ngu. Yaayongyera yaayoreka N'amaani g'okuzooka kwa Yesu omu Bakristaayo. Kandi okureeba ngu aga amaani g'okuzooka nigabaasa n'okujuna abantu kubaiha omu bibi. Nambwenu abantu abaayakiira Yesu mwabareeba baabari baingi kusiima Dean owaabuurire engiri. Kushanga omuntu omwishiki, omwana w'omwishiki wa yunivasite naakugira ngu abaire yaatandika kuza omu bushambani naatwarwamu bagyenzi be kureeba ngu yaakira aizoba eri ery'okuzooka. Kandi we Hon Dr. Robert Rukari ori omunyeshengyero aha Bwambarara City North yaagira ngu amazibuko ga Yesu nigatugaruramu amatsiko kandi kitwongyera omuhimbo omu bi turikukorera omu nsi ei turimu. Okuzooka kwa Yesu kandi twija kushemererwa ahabw'okuba eki yaatufeereire n'okugira ngu tungye obusingye kandi tumukuratirire ebi yaarabiremu byona omu kutufeera. Ahakuba ebiro bishatu ebigwireho nari bibiri bakamuta aha musharaba, yashaba ati Taata abo mubasaasire ahabw'okuba ebi bakukora tibakubimanya. Kwonka ahabw'ekyo bamutaire aha musharaba. Bakamuta aha musharaba ahabw'itwe. Bakamuta aha musharaba ngu tukajunwa. Bakamuta aha musharaba. Tukamanya ou twakuratirira nka Bishopu oku yaabuurira na Kanoni.
Yaayongyera yahiga Abakristaayo kwezirika, bakakwata abeebembezi omu kurwanisa omuze gw'ebitingwa omu baana bato hamwe n'abantu boona omu ihanga. Abo nari abaana abaakuzireho abaakuzire okwegyendeseza ebintu by'ebisiyaga n'ebintu by'eihano. Omu maka gaitu abu twakuriiremu n'abari aha tiivi nari reediyo ezi, ngu itwe nka Paramenti tukacwamu ngu tuhakanise ebintu by'ebisiyaani. Our Sky TV Ag'enshonga ndi Martin Nebye.